Filfla, Rġajt jien? X'minnek? Qed tagħrafni? Iva, wiċċi bjad sew u twal u qdiem. Ix-xemx li xrobt fis-sajf għadha tiskula minn ġo għadmi, minn maġilti, għadha tqattar minn ponot subgħajja mill-fdal ta' xagħri. Qbadt u nżilt, bla ħsieb, nimxija bil-mod niġbor tul dal-irdum il-frak ta' qalbi li waqa' x'ħin daħal il-kliem fatali, man dik li tixbħek tant. Mrieħa. Imħarbta. Tiġbed kull għajn, kull demm, ma jmissha ħadd, tibqa' ma' stizz waħedha f'nofs l-imbatt. Kien hawn stess, quddiemek, ħdejn dan il-mafkar li qrajt u qrajt dak il-messaġġ aħħari. Griż daqs l-irħama wieqfa fost ix-xagħri, ċass daqs l-irħama mielħa bejn l-imqales f'forma ta' ġwiev wiesa' jwelldu fl-imrieża iħabbru l-ftuħ t'erbgħin ħarifa f'daqqa. Fir-riħ fuq, ir-ragħwa tbaqbaq ma' djulek. L-uġigħ inħossu tiela' mill-ħamrija. Il-pass diffiċli. Hawn dil-blada tiżloq, daċ-ċagħaq jaqta', dil-ġebla tobrox l-għaksa, dax-xewk pront għat-tondizza tal-pexxul. Kien hemm żmien, ilu m'ilux, meta l-pali tas-saqajn kienu jilqgħu bir-rtubija s-sura, il-kontorn, in-nifda tax-xagħri. Illum saru jweġġgħu bl-iċken t'Ingiża. Illum sfaw goffi f'pajjiż it-tfulija, turisti bla mistiedna f'art il-wens. Hawn skrataċ, frak tal-ħġieġ, flixken tal-plastik, umbrella mqatta' tilqa' s-sirda mrammla, ġilda mqarrqċa ta' serp, denb ta' gremxula joqmos bla sabar fit-trab, nemla mwerwra tixxabbat ma' zokk milwi tal-bużbież. Frak aħmar m'iniex nara. Forsi t-tiekel mill-ħanex, mill-bebbux, mill-kanġu jżoqq lill-flieles bejn ix-xquq ta' sidre kehri. Forsi ħadd furrieh u twaqqa' fil-baħar u nbela' minn baljena jew klamar. Jew forsi dab fix-xita u xorbu s-sagħtar li f'Mejju qagħad itella' l-fjuri vjola. Ma ġietx timxi miegħi. Stennejtha għalxejn. Konna ftehemna li ninżlu wara t-torri lejn it-twejqa forma ta' kelb tal-għassa jħarisna mill-ħalel. lejn ix-xtajta taċ-ċagħaq ċkejknin iċakċku fiċ-ċafċif, lejn l-agħar li jibqa' dieħel taħt l-imnajdra b'subgħajn il-mewġ imelsunlna saqajna u jistednuna nimteddu ħantiemu l-qedem tal-ħolqien f'ġildet xulxin. Nitkaxkar kif nistagħal fuq is-sufan tal-ġebel li jaf li selifna t-kelma li żersqet minn għajnejja tul l-irdum u salpat tiġri lejt tifrik ta' djulek. Madwarek, din lavanja blu fejn nibda nħoss il-mappa wiesgħa tal-fejqan. Inħalli l-ħalel jimsħu l-ħsieb imwaħħax u ta' kull darba norqom ftit il-pjan. Ftit qabel nżula, ix-xemx tifrixli tapit tad-deheb leqqien sax-xefaq sħun. Iktar ma tkala, Iktar issejjaħli. Tridni nħaffef bil-għama lejn l-arkata biex jekk ma tiblanix terħili negħreq sa nbus b'xufftejja mberħħa jħidlam. Għallimni, gżejra għażiża, nagħmel bħalek! Għallimni ma ntertrilx fil-għodwa riesħa, għallimni ma niġrix wara x-xemx nieżla, għallimni nibqa' sod, għallimni niflaħ ir-riħ bla nitniffes, għallimni nilqa' l-mewġ bla nintrifes, għallimni niġma' d-dawl bla nittanta naħfnu f'dirgħajja, għallimni nħobb mill-bogħod bla ma nixtieq, għallimni ma naqfilx l-għeruq max-xfieq. Għallimni nkun rifuġju għal kull tajra, Għallimni nrodd il-wens lil kull min jimxi ma' xifer l-irdum, Għallimni nkun ankra għall-għajnejn li jintilfu f'qies il-baħar u bil-kappell li għandi nsellem lura. Għallimni ma nibżax minn kull ħajbura. Għallimni nkun immaġni ta' sħuħija għal kull min ħass f'sidru l-kisra taċ-ċaħda. Intant sa jroxx il-lejl, nibqa' hawn bilqiegħda nissemma' u ngħodd il-ħalel waħda waħda. 30 lejl U seta' kien agħar. Stħajjel tfajjel jixbħek waħdu jigdem id-dlamijiet fir-rokna, b'ommu tgara l-kotba lejn ras missieru għax qatta' lejl ieħor imqajjem jikteb. Stħajlek ġoloft bi skrivanija ċkejkna imdawla kemm kemm minn tamboċċ imxattar jilqa' t-tisbit tal-iżdra tat-tjur bojod li dabulhom ġwinħajhom f'djul ix-xemx. Stħajjel il-kaxxa tax-xjatin iddeffes prodott wara l-ieħor fil-baħħ ta' moħħok bit-tifel jiftaħlu jtenni kull kelma u joqmos ħini ma' kull melodija. Stħajlek tul l-indani ta' supermarket titħaxken ma' kull friża ħa tinġadd sabiex ma tismax il-krip u ma tgerfixx id-daqq taċ-checkout mat-taqtiq ta' qalbek. Stħajjel li kliet għand familji razzisti jiddiskutu l-beżgħat tal-aħħar moda. F'ommok imsakkar ma jmurx tisfa mostru fuq wara tal-pitazzi tal-iskola. Stħajlek titlaq mix-xogħol mingħajr ma tifraħ u ssuqha sad-dar bil-ħmistax fis-siegħa sa tpaqpiq itarrax it-twerżiq f'rasek. Stħajlek tistartja l-magna maż-żerniq u ssuqha siket tul it-textix xitwi bil-kelma Vladivostok tikber f'fommok. Stħajlek titkaħħal ma' mappa ta' gżira li ħallejt tegħreq fil-baħar ta' ħalqek u tqarmeċ l-ismijiet u ssoffi t-toroq li jinfdu fil-fewġiet tal-arja mielħa. Stħajlek taqla' l-enneżima ċanfira għax waqqajt farka zokkor fl-art tal-ċina u int u tgħarraq l-imrar fil-kafè fietel tiċċassa lejn l-iskorċa blu fit-tieqa, Stħajjel li ntina tal-ħalib maħruq tfakkrek fl-omm li tilqitek kontra qalbha u dmugħ maqtugħ li kellek tibqa' tibla biex tiskansa t-tomiet taċ-ċinturin. Stħajlek iżżomm b'idejk matar fis-sink biex ma tiġġarrafx quddiem il-mistħija tal-wiċċ abjad karti qed jaħrab ħarstek. Stħajlek tittawwal fil-bokka ta' kbir u tagħlaq għajnejk u ma ssibx in-nir u tiftaħ għajnejk u tara t-twerwir tal-fatat li kont ħlift li qatt ma ssir. Stħajlek tigdem ilsienek, idek f'widek biex ma tiżloqx iż-żelqa ta' missierek. Stħajlek fanali msawwat mill-mewġ kiesaħ tibqa' xxandar kif tista' tpettpit bati, tixtieqek vapur minnhom ħa tinkalja fid-dejl ta' rdum imxewwek u ħamrani. Stħajjel l-għeruq mitlufa jrossu m'għonqok. Stħajlek zokk mimdud bil-friegħi miżbura maħkum minn nemel bieżel u l-faqqigħ. Jew stħajlek taqla' għeruqek darba għal dejjem. Stħajlek zokk mimdud u moħfi minn ġewwa fejn jidħol jorqod tfajjel b'nifsu sielem jimlik b'ferħ li qatt m'għext jew emmint fih. Stħajjel rasha tistkenn fil-wied ta' sidrek, b'id waħda twennislek is-sinsla mwebbsa u l-oħra tistrieħ ħafif fuq ix-xehwa li nsejt li kellek ftit 'il fuq minn qaddek. Stħajlek f'qiegħ il-lejl tiskanta ġo qalbek b'kemmi iebsa l-imħabba, kemm fraġli l-hena u b'wiċċek ġo subgħajk għal mitt elf darba terġa' ssaqsi dan kollu hux valla pena. Rada ttieklet bil-melħ u biż-żmien. Min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien.